Essalamu aleýkum gadyrly tomaşaçylar. Meniň adym Farid Tuhbatullin. Köpüsi meni adam hukuk goraýjy diýip pikir edýär, köpüsi syýasatçy diýýär, ýazyjy diýýär, dissident diýýär, ekologam diýýärler. Emma elbetde şol köp soraglar bilen men işleşýän, ýöne şu günä başga zat hakynda men gürrüň berjek size. Olam meniň maşgalam bilen degişli, meniň maşgalamyň taryhyndan bir kiçijik bölegi. Derrew aýdasym gelýär, men dindar adam däl, eýle bir güýçli dindar däl, ýöne bu gürrüňi men Gorhan kitabyndan başlamaly bolýan. Sebäbi ol esasy şol Gorhan kitabyndan çykdy. Bu kitap

Indi bu gürrüňiň manysy näme? Men şol kitabyň içinde kiçijikden bäri gyzyklanyp seredýärdim, sebäbi ol bir üýtgeşik ýazgylar bar içinde, arap dilde elbetde, Gorhan kitaby. Ýöne babam Hiç oň ýaly bir köp gürrüň bermeýdi, sebäbi ol Stalin wagtlary köp zady gören, türmede-de oturyp çykan, şoň üçin eýle bir nämeräk gorkunçlyrak zatlar diýip belki aýdýan däldir. Emma maňa diňe şo kitabyň özi däl-de, kitabyň içinde dürli bir kagyzlaram bardy. Şo kagyzlar hem gyzyklydy. Ine, mysal üçin, iň gyzyklandyrýan şeýle bir uly bir ýazgy, iki sanyk nusgasy-da bar. Olam bir üýtgeşik, nätanyş dilde ýazylan ýaly. Şoňa köp wagtdan bäri gyzyklanýardym. Häzir şol kitap elime düşenden soň, tanyş-bilişlerden sorap, alymlardan, zatlardan sorap, arapça bilýänlerden sorasam, ýok, bul arap dili däl diýdiler. Soň pars dilem bolmady. Ahyry bir Amerikada ýaşaýan bir tanyş alym. Şol okap gördi-de, bul diýdi, çagataý dilinde ýazylan hat. Çagataý dili Hywa, Hywada şol on dokuzynjy asyrlara çenli, ýigriminji asyryň başyna çenli ulanypdyr. Hywa hanlygynda şol meniň ata-babalarym şo wagtlar ýaşan. Özem bir şerigat kazyýetiň karary bolup çykdy. Ol gararyň manysy şeýle, Izwasty molla diýen adam bolan, ol molladygyny men ony bilem ýok, Izwasty bolsa meniň babamyň babasy bolýada, sebäbi biziň enemiň familiýasy Izbastinowa, şol Izwastydan gelen. Ýöne oň molladygyny häzir bilip ýörün. Garaz, şol Izwasty molla diýen adam öz gyzyny durmuşa çykarýar, durmuşa çykaryp elbetde o wagtlar indi gyzynyň ady Irturganbike ol wagtlar galym tölenýär şonuň üçin durmuşa çykan maşgaladan bir galym alýar olam Ahmet Töre diýen adama, adamdan galym alypdyr. Ol ýöne näbelli sebäpden pahyr ýigit, ýa-ki ýigturgan bikäň aljak ýigit tarpataýyn aradan çykýar. Şoňa esaslanyp, munuň atasy Ahmet Töre diýen galymyň yzyna aljak bolýa şo puly. Bul bolsa ikisi şo jedel turup ahyr şo şerigat kazyýetine kazyýetine ýüz tutýarlar i ine bärde şol kazyýetiniň nämesi nusgasy-da bar, ýazgysy-da bar, bula eýýäm arap dilinde ýazylan. Şolaý diýýä, sebäbi diýýä şerigatda eger Ýigit bilen gyz durmuş durmuş guranda, eger nika okalan bolsa, ýa iki bolup bir tamda galan bolsalar, ýa bir ýorganyň aşagyna giren bolsalar, eýýäm olar är-aýal diýip hesap edilýär. Şonuň esasynda-da, diýmek, galym diýen zat şol gelniň maşgalasynda galmaly, ýa şu gelniň ata-enesinde galmaly diýip, şol meniň Ata-babam tarapyna ýazgyt berýär. Bu ýaman gyzykly sebäp men gyzyklanýan zadym bir gynansamda munda nämesi görkezilmändir, haçan bolan waka we nirede bolan waka. Indi elbetde ol Hywa hanlygynda çen bilen sanap gördüm ol on sek on dokuzynjy asyryň Ellinji, ýetmişinji ýyllaryň arasynda bolan wakam kal diýen. Sebäbi bu hata, diýmek bu hata ýüz elli, ýüz elli ýyla, ýüz elli ýyldanam köpräk wagt bolupdyr. Men dogrusyny aýtsam şol terjime edip berende şo haty okanymda şo izwasty molladan ata-babalarymdan salym hat alan ýaly boldum, gaty begendim. Gaty gyzykly bir näme waka eken. Men näme üçin muny aýdýan, size birinjiden şu boldy, sebäbi hemme maşgalada-da şoňa meňzeş nämeler bardyr, belki köpüsinde şuň ýaly dokumentdir, belki dilde nesilden nesile geçen şoň ýaly gyzykly wakalar bardyr, şony ýaltanman ýazyp alyp galyň ýa-da agtyklaryňyza, çowluklaryňyza aýdyp beriň, belki olaram bir wagtlar Ýüz elli ýyldan soň siziň hatlaryňyzam, siziň aýdanlaryňyzam biri okar, görer diýip pikir edýän-de. Soňam ýene bir haýyştym bar, ýene-de şu Gurhan kitabynda köp sahypalarynda bir elden goýulan bellikler bar. Men olar indi arapça ýazylan, olaram indi Ine bir müň dokuz ýüz on üçünji ýyl diýipdir, ýigrimi bäşinji ýyl diýipdir. Indi bu wagtlar belki maşgalamyzda bir adam doglandyr ýa aradan çykandyr. Şol eger kimde kim şony okap berebiljek bolsa sag bolsun aýdarkym men şo hakynda gaty gyzyklanjak sebäbi bul şuň ýaly Bir maşgalanyň taryhyndan ýygnalsa ýygnalsa şu döwletiň taryhy bolýada. Meniň pikirimçe ol bir gerekli gyzykly zat. Ine şeýle gürrüň etjekdim onam etip berdim size. Eger gyzyklanma bildirseňiz belki bi gürrüňi dowam ederis ýa-da başga temalardan gürrüň ederis. Soragyňyz bar bolsa ýa teklibiňiz bar bolsa